Il-lenti tagħna sabet issa il-peprina ħamra. Minħabba ċirkustanza storika marbuta mal-Ewwel Gwerra Dinjija, il-peprina ħamra hija aktarx waħda mill-aktar speċi ta' fjuri popolari mal-pubbliku inġenerali. Sa mill-għoxrinijiet tas-seklu 20, il-peprina ħamra kienet tintuża biex tissimbolizza d-demm imxerred matul il-gwerra. F'pajjiżna wkoll din l-ispeċi kapaċi ssebbaħ il-kampanja tagħna, xi drabi f'waħdiet iżda ta' spiss f'meded ġmielhom.

Kemm ngħidu lin-nies, l-ewwel ma trid tagħmel tnaddafha ftit u mbagħad tħallat iż-żebgħa ma' mitt millilitru żebgħa tħallat mgħarrfa corn flour, tħallat sew u mbagħad tagħfas, tapplika b'daqqiet. Eżatt, mhux bħal meta nisbgħu normali. U dik ħolqot din it-tip. ta' texture li għanna. Eżatt. Issa, il-kulur mbagħad kien affaxxinanti għax jiena ħadra l-aħħar li rajta. Issa, issa, waqt il-programm jiena qbad eh, kulur iktar ċar, mhm. bdejt napplika fuq, mhm. eh, nisprejja l-ilma u nimsaħ bl-isponza biex noħloq dan ftit u timsaħ.
Eżatt, u mbagħad l-aħħar ħaġa kienet kif eh, kif nixfet tajta ftit wax kannella l-browning wax biex l-effetti kollha daw id-daqqiet daw id-disinji kollha li fiha fuqha joħorġu iktar. U ġibta tidher kompletament differenti iva. mill-li kienet. Qabbilta ma' xejd u koll. Eżat, mela kem zomu li mela ftit, joġbok, sa' kem tikkonkludi l-program. Ara, jisni mort il-Vietnam ħan iġi jissa.
Iwa, morru fej trid, basta nħidu pjaċir. Dwar l-bistajin li bbisa lila. Iva, mela. Kemm nagħmluha f'postha. Importanti għax tinkisrinna jekk huwa. Isa da tila minn qiegħ il-baħar. Veru, veru, isa xi ħaġa antika ta' karattru kbir, Eġibta jiġifieri, ara daqsxejn kif nistgħu nibdlu wieħed laqas jirrealizza vera. Kif tista' tibdel xi ħaġa. Hemm riċetti ħafna drabi nsibuhom id-dar ukoll. Veru, għax cornflower hija Saġa li tintuża fil-kċina mhm. eh, b'mod regolari. Imma titkun Karlo biex imbagħad tkun taf li titħalla ta' mażżeba flok mal-kejk jew ma' xi sos.
Le, ma' sos li preferi ma' xi eh. biċċa ħobs. Eh, le, il-cornflower, ma nasib. Karlo, wasalna fit minn programmi. Iva, wasalna.
Grazzi ħafna lilkom illi segwejtuna, grazzi tal-li tilqawna ġewwa djarkom. Nisperaw li nkunu ta' spirazzjoni għalikom li titalmu xi ħaġa ġdida wkoll għax jiena nitgħallem ħafna meta nkun qed nitkellem għal mistiedna tagħna. Kemm nieħu pjaċir nismagħhom. U rridu wkoll eh, min ikollu mistoqsijiet jista' jibatilna fuq il-medja soċjali tagħna fejn taraw vale tistgħu tikkummentaw u aħna nirrispondukom lura. U tistgħu tkomplu ssegwu l-programm tagħna wkoll fuq Net on Demand, se jkun hemmhekk u meta tixtiequ fil-kumdità tal-ħin tagħkom tistgħu tirreferu tiġu tagħmlu xi proġett hekk tarawh u tgħid ara ħa nipprova nagħmel kif għamel Carlo. Hux. Hekk hu. Grazzi ħafna, grazzi lill-crew tekniku taħt id-direzzjoni ta' Keith Mizzi, grazzi lill-camera persons tagħna lil Freddy u lil Manuel illi b'paċenzja kbira iduru warajna u jippruvaw isibu kull ħaġa li nkunu qegħdin nagħmlu.